U nilqgħukom lura, se nkomplu bil-programm tagħna ta' kuljum dejjem mistiedna interessanti. Llum għandna suġġett ieħor partikolari li se nitkellmu se nitkellmu fuqu fil-fatt għandi żewġ xebbieb tiegħi. Għandna lil Dylan Farrugia u x'veru mill-Fundazzjoni għal Konservazzjoni tan-Naħal. U għandna wkoll lil Christabel Scerri li hija kantanta, attriċi, nisimgħuha fuq ir-radio f'diversi diversi pariri li tina, mhux vera, għax inti ukoll. Imma fakkarni x'inhu t-titlu? Jiena Emotional Literacy Educator. Naħdem kemm għal saħħtek, ili dan l-aħħar tliet snin. U issa tikkollabora wkoll ma' din il-fundazzjoni. Għax jiena l-affarijiet li jistgħu jgħinu lil ħaddieħor iqajmu ċertu awareness, ovvjament għal qalbi ħafna u għax dejjem ngħinu lil ħaddieħor u nrawh in-nies. Kif qed tgħaddewh is-sajf?
Kieku kelli nsaqsikom fuq is-sajf. Qegħdin fis-sajf, ovvjament kważi f'nofs Lulju. Tħobbuh is-sajf jew? Jiena nipprova ngawdi l-baħar u kemm nista'. Iva anke jien, nipprova fejn ikolli ċans immur inċafċaf ftit. Għan-namra, għal din in-namra tiegħek f'din il-fundazzjoni, pereżempju, jgħin iktar is-sajf jew Fil-fatt is-sajf għal. Jew iħallik iktar trankwill. Għan-naħal huwa perjodu fejn forsi l-inqas li jsib ikel. Għax napprezzaw li n-naħla Maltija tiekol fuq il-fjuri, fuq in-nektar tal-fjuri u ovvjament is-sajf Malti huwa sajf niexef, ma jkun hawnx ilma, għaldaqstant il-fjuri jkunu daqsxejn. limitati. Limitati.
Kif ħassejtu il-bżonn illi tinħoloq din il-fundazzjoni? Il-fondazzjoni nibtet minn konta tagħmel il-riċerka tal-masters tiegħi, tajjeb kien fuq sewwa sew il-ġenetika tan-naħla Maltija, għax f'Malta forsi mhux kulħadd jaf illi għandna naħla tal-għasel hija endemika għall-gżejjer Maltin, tinsab biss fil-gżejjer Maltin. U waqt dan il-vjaġġ tal-istudju tiegħi nibtet din l-idea biex flimkien ma' naħħal. Kollox l-idea tiegħek din. Le, le, le, konna jiena u naħħal ieħor, Abner Jones, nsellimlu minn hawn li wkoll jagħmel parti mill-fondazzjoni, u għedna ejja nagħmlu xi ħaġa prattika. għall-konservazzjoni tan-naħla Maltija, għax fl-aħħar mill-aħħar tagħmel parti mill-bijodiversità Maltija, insibuha biss fil-gżejjer Maltin, qed nitilfuha mill-gżejjer Maltin. Din hi xi ħaġa unika li hemm rabta verament sabiħa mal-gżejjer Maltin, forsi jkollna ċans nitkellmu daqsxejn fuqha, vera tmur fil-bogħod. u jekk ma nieħduhx siebu sfortunatament nilfuha. Imma kif għażiltu das-suġġett partikolari fl-istudji tiegħek għax mhuwiex suġġett li mhux mhux pjaċevoli, imma mhux xi ħaġa li jattrattak daqshekk. Kien proġett li rajtu attrajenti jiena u ħsibt li stajt nagħti kontribut ukoll għal Malta u għall-bijodiversità Maltija fl-aħħar u għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin u minn hemmhekk nibdet dan il-vjaġġ li issa sawwar Dawn diversi inizjattivi wkoll se jkunu qed titkellmu fuqhom flimkien. Iva, fil-fatt hemm diversi inizjattivi, diversi attivitajiet, pereżempju f'Settembru, din importanti, Settembru tas-sena li għaddiet, 2024, Malta ddikjarat l-għasel Malti bħala national, bħala nazzjonali. In-naħla tal-għasel Maltija. In-naħla tal-għasel. l-insett nazzjonali. Bħalma nsibu l-għasfur nazzjonali, l-meril, kulħadd jaf bil-meril, u widnet il-baħar, il-pjanta u s-siġra tal-għarar. Hemm ukoll il-bużaq li forsi ftit jafu li wkoll hija l-ħuta nazzjonali ta' Malta. Hemm ukoll issa ma' din ix-xirka ta' flora u fawna biex ngħidu hekk l-insett nazzjonali ta' Malta li huwa n-naħla Maltija. Li konna l-fondazzjoni wara din l-inizjattiva. Tajjeb, u issa ħassejna l-bżonn li dan l-għarfien nibdew ukoll intuh lill-tfal, nedukaw eżattament lil forsi ġenerazzjonijiet daqsxejn iżgħar permezz ta' dal-proġett li għamilna flimkien mal-Kunsill Nazzjonali tal-Volontarjat permezz ta' proġett, tajjeb, u ħsibna li nagħmlu dawn il-kanzunetti dedikati u mmirati għat-tfal. Hawn hekk fejn tidħol Christabel. Hawn hekk fejn tidħol Christabel li flimkien. Christabel tagħmel parti mit-tim kreattiv. All right.
Ġa kellkom konoxxenza jew mbagħad dawn il-kanzunetti? Dawn il-kanzunetti u anke sa lum il-ġurnata wkoll Christabel tgħinna biex bħala voluntiera kważi kważi fil-fondazzjoni qed tmur fl-iskejjel pereżempju tagħmel attivitajiet mas-sfal biex inkomplu nżidu dal-għarfien fuq in-naħla Maltija. Għax peress li mdorrija mat-tfal, jien għamilt 30 sena ngħallem fl-iskejjel u in the meantime speċjalizzajt f'social emotional u mental health, allura għadha kelli ħafna insomma dejjem nimxi 'l quddiem. Għandi way u mat-tfal tipo. Imma di kienet xi ħaġa li dejjem xtaqt nagħmel jiena li jkolli kanzunetta oriġinali għal mat-tfal għax tant inħobbhom it-tfal li ovvjament il-kanzunetti tat-tfal. tista' tasal iktar mat-tfal b'kanzunetti tat-tfal u ġejt ikkuntattjata, kienet sorpriża, li ġejt ikkuntattjata minn Dylan u Abner u għedtilha għallu vera di għax għall-ewwel lanqas lanqas bdejt nemmen għax taf kif, isek ħolma li tkun qiegħda tberren f'moħħok li xi darba trid tagħmilha u f'daqqa waħda tasal hekk. Waslet, waslet.
U l-lirika li tinkiteb hekk fuq dan mill-istudji tagħkom stess qed nimmaġina. Aħna
bil-proċess li għamilna dawn il-kanzunetti ħajkun hemm tlieta varajna tnejn diġà. Konna qed iressqu l-ideat tagħna, pereżempju għandna l-ewwel kanzunetta hija fuq in-naħla Maltija u ħlaqna dal-karattru. in-Naħla Katerina, issa l-maskot tal-Fondazzjoni. Fil-fatt fil-Jum Dinji tal-. Fil-Jum Dinji tal-Naħal. Illi kien fl-20 ta' Mejju. Prosit. Fatt qed nisimgħu din il-kanzunetta. Ħa nisimgħuha. Tant ilma ħinset, sewdien u daqsxejn sufi u iżgħar minn farfett. Din hi n-naħla Maltija, tagħrafha minnufih, għax tħobb iddur mal-pjanti u tagħmel ħoss sabiħ.

Qed ngħid il-Kristabel illi Eh. huma mirati għat-tfal, imma anke jiena nsib. Le, Kristabel tidher li qed qed tieħu gost kanta għal Jiena sewa nħobbhom, kantatinna Jiena live. nħobb de- minn dejjem kont inħobb in-nursery rhymes jiġifieri bil aw, tat-tfal. U jiena Aha. fil-fatt fil-passat eh, fuq Education 22 kien kellna programm jismu Bookmark Mhm. u kont inkanta l-kanzunetti kollha bil-Malti tan-nursery rhymes.

Hija ddedikata fuq Naħla Katerina dal-maskot li krejna tan-Naħla Maltija. It-tieni diska hawnhekk fejn ħadd sib it-tim ta' li kien jinkludi fih Christabel li kienet il-kantanta, Rita Paċ kif Din l-ewwel waħda. Din l-ewwel waħda. Din l-ewwel waħda Filisen kienet. Mela, mela.
Filisen di kienet, Filisen. It-tieni kanzunetta kienet. Inċekknu leħinna, oh, ħabba biex niġu ċkejknin. Ma raftix.
It-tieni kanzunetta. Hija fuq In-naħla tal-għasel hija wkoll dakkar, pollinator, tajjeb? Allura hija fuq it-tieni diska biex inżidu dal-għarfien li isma' n-naħla tal-għasel hija wkoll pollinator. U hawnhekk fejn jidħol it-tim kreattiv li fost l-oħrajn hemm fih Christabel, illi kienet il-kantanta ta' din id-diska.

Proset, zewġ kanzunetti ħelwin li żgur it-tfal jieħdu gost bihom naħseb anki aħna u dawk it-telespettaturi kollha li qed isegwuna llum qed jieħdu gost jisimgħu anki dawn il-kanzunetti li propju l-Fondazzjoni nidiet fil-xhur li għaddew. Ġibtilna. U jgħinhom ukoll, skużani qed interrompejtek, fil-Malti hu. Għax inti il-kanzunetta ħatejnek kif Tittartikjola, ovvjament, anka minn ikollu speech difficulties, ħajajnu iktar u bil-kanzunetta, jiġri Interessanti, interessanti tassew. Ma għandkom iktar kanzunetti? Iwa, għanveraw l-axar wahda f'din il-trilogi. Alright, dal-waqt. Fl-24 ta' settembru, dak il-24 ta' settembru, għara jissu s-sajf, insomma. Ekku, l-anniversarju. Tfal l-skola, għazi. Ta' meta naħla Maltija saret is-sena l-oħra l-anniversarju, għax kien l-24 ta' settembru, u d-darba tkun fuq jisima L-għanja tal-ispeċi nazzjonali, in-naħla u sħabha, jiġifieri ħa tkun issa iktar fuq l-ispeċi nazzjonali fosthom in-naħla Katerina, in-naħla Maltija. Ġelesta rekordjata di? Ejwa, ġelesta, ġew kollox lest.
Qiegħda fuq l-iskaffa issa sabiex jasal iż-żmien tagħha. Ġibtilna xi xi għasel hemmhekk mhux hekk? Spjegana naqra.
Esklussiva ġifieri. Eħe, llum waqt il-programm ta' kuljum. Għada ħa jkollna available dan l-għasel illi Hu għasel Malti, jiġifieri produċut Malta, imma mhux biss, hu għasel li wkoll produċut minn naħla Maltija. U permezz ta' donazzjoni l-qligħ kollu ser ikun qed imur għall-Fondazzjoni biex inkomplu nagħmlu inizjattivi għall-konservazzjoni fosthom pereżempju proġetti edukattivi kif qed ngħidu u l-qligħ kollu kif qed ngħidu jmur għall-konservazzjoni.
Eżatt, eżatt. Fil-fatt bħalissa bħalissa għaddej pjan tnedija ta' proċess lejn pjan għall-azzjoni għall-konservazzjoni tal-insett nazzjonali, hux vera? X'qed isir? Issa illi n-naħla Maltija saret l-insett nazzjonali, ħsibna illi issa jkun hemm pjan ta' azzjoni konkret biex qisha mhux tibqa' fuq il-pejp, fuq il-karta, din id-dikjarazzjoni imma naraw permezz ta' konsultazzjoni pubblika, tajjeb illi ngħidu pubblika u dawk l-istakeholders kollha interessati, biex naraw b'mod konkret x'jista' jsir, x'inhuma l-passi li jridu jittieħdu, l-opinjonijiet ta' kulħadd u nsawru dan il-pjan strateġiku għaż-żmien li ġej ħalli nikkonservaw il-biodiversità Maltija li sfortunatament irridu nieħdu ħsiebha għax jasal żmien fejn. Xi sit jew inkella jien naf xi paġna fuq il-midja soċjali forsi fejn wieħed jista' jsib anki jħajjar lit-tfal jidħlu biex jitgħallmu aktar u jiskopru. U anke forsi għal dawk li jkunu jistgħu jagħtu daqqa t'id u jkunu jridu jgħinu. Proset, kont se nsaqsihilek fil-fatt din. Ma jiddejqux japproċċawna, l-email tagħna huwa naħlamaltija@gmail.com jew inkella fuq il-midja soċjali tagħna Fondazzjon għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija jew bl-Ingliż Foundation for the Conservation of the Maltese Honeybee, tajjeb. U għandkom il-paġna kif għedna, ġifieri hemm paġna Facebook. Instagram, tajjeb, isibuna, jibgħatulna messaġġ, email. u aħna nkellmuhom lura u anke forsi dak li jkun ikun jista' wkoll jissapportjana permezz ta' All right, all right. Ikun hemm nies interessanti hekk jikkuntattjawkom? Iva, jkun hemm, dejjem ikun hemm individwi li jkunu jistgħu jikkontribwixxu, fil-limitazzjonijiet tagħhom ovvjament, din hija għaqda volontarja, tajjeb, kull min jieħu sehem fil-fondazzjoni jagħmilha b'mod volontarju, tajjeb. U jkun hemm min japproċċana u iktar kemm ikun hemm iktar il-messaġġ jasal. Naħseb Kristabel llum li qiegħda magħna insomma saret intiża wkoll. Mhux vera ma tridx. U ta' tissem tiegħek anke f'din il-fondazzjoni, apparti li inti mdaħla f'ħafna affarijiet. Ekku, ekku. Nirringrazzjakom. Nirringrazzjakom ħafna qed naraw anke xi ritratti fuq l-iskrin bħalissa dik hija In-naħla Maltija u x'hekk. Ekku dakinhar in-nisa ekku. Għal min forsi ma jafx in-naħla Maltija hija mhux forsi dik in-naħla li naraw forsi fil-medja bl-istrixxi sofor. Aha. Imma naħla Maltija naħla daqsxejn iktar skura, m'għandix dawk l-istrixxi sofor li tipikament nassoċjaw man-naħal tal-għasel, tajjeb? All right.
Grazzi ħafna lil Dylan Farrugia u anke lil Christabel Scerri, kantanta, attriċi, insomma tisimgħuha sa sikwit ukoll fuq ir-radju waqt l-intervent ta' Dar Kellna 'l Saħħtek. U nirringrazzjakom ħafna talli ġejtu hawn, jiena nawguralek għall-Fundazzjoni lilek u lit-tim kollu li għandek u komplu edukaw lit-tfal tagħna u lill-Maltin Għawdxin kollu dwar dan is-suġġett interessanti, naħla Maltija. U l-kanzunetti qegħdin fuq YouTube Channel, eh, ovvjament. Importanti, iva, jistgħu jsibuhom hemmhekk fuq YouTube. Idħlu fuq il-YouTube u taraw il-kanzunetti. Fiż-żmien tas-sajf issa forsi t-tfal ikunu d-dar, forsi dak li jkun il-ġenituri jgħallmuhom, jitgħallmuhom. Mela, se mmorru għall-ħsieb tal-jum.